la ni katekela iza ngi fika xi lwa na mina ni xi to fika xi ndla sweswo swo swo tlangisa tlangisa lomuwani ma twisisa Oh, nyana leswo tlulatlulisa tinama na swi kota na mina ku va ku a ni khipangi mirini se a ni ta ti tlangatlangisa nyana
hi ku loko na n'wi tsabota kona phanga lophe hi ku tikuma dyambu ri ri ku tsikitsikitsikitsiki i ti humesa mbedo dyo veka laha ndyangu laha ndzi tlela na nsati wa dyona Hmm? leyiwani yi va ku yi ndliwe le ndzeni leni swi nge ndliki thathu yaleyi yi fanekele yi vulavula thathu yaleyi yi fanekele yi va na mahungu thathu yaleyi ya munhu wa kona a nge pfuki na siku na rin'we a hanye swi swa straight ende xa vumbirhi se i hanyela jele i na vudevhele xikarhi loko a tshami ni fa nga tshama kha hala ta ngati mm. xi lexiyani loko xi ri layanini mi ta kuma xi ri na tikhondomo hi va lindhawu leyi ku nga u nga na n'wansati sweswiwani mhata ni nga mi byela xihundla xin'wanyana lexiwani lexi mi nga xi tiveki ku ma swi ta ku ri n'wanuna wa wela ka n'wanuna
a ni swi tivi loko ni ku nyangatso foyinela vhele foyinela vhele loko ni ku nyangatso vhele wo foyinela vhele

a mara leswi vona ta ku game ne na loko nona tikuma ni yi tlanga ni hmm. a ah, straight ku hava ku ta ku na nga tlanga game yikulu kumba yi ndlela nini a ni ta ni phata leti ma twisisa mara ni ndle nkani u vhele ku n'wanuna i n'wanuna ta mani loyi ta ni vitana loko a ni vitana layana ni byela mhaka ta mfo tshunela kusuhi ni ya ni ku laveka yini

Riperini na ku mi amukela hi le ka Johan Solimakamo Channel, channel leyi nga number one ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla misava hinkwayo. Namuntlha hi yisa mahlweni minongonoko ya hina ya vutomi bya le jele laha emadyambyini ya siku ra namuntlha Hi nga na un'wanyana wa varhangeri va ntlawa lowu a wu dumile swinene esayitini ra hala vupela-dyambu bya kusuka laha mina ni nga kona sweswiwani, lowu a wu dume hi vito ra Boko Haram. I Maboko Haram. Vito ra vona i The Game. The Game. Ni kombela mi mi amukela vayingiseri na vanhu hinkwavo lava va nga va nga ku mi voneni. Hi rhandza ku xeweta vayingiseri hikwavo lava va nga ka nkarhi lowuwani va nga kona va nga tinyiketa nkarhi wa ku va va la ta yingisela leswi swi makaka evuton'wini. Ya
The Game a hi sunguleni a masunguleni sunguleni sunguleni le ndzhaku loko ma ha ri ntsongo
mi kule mi ri munhu wa njhani? ha ah, mina ni kule ni ri munhu wa kahle ngopfu mm. swi lo fika vhele swiyimo swi cinca hi ku munhu i munhu mm. munhu a hlangana na ti-challenges leti a nga va ya hlangana na tona mm.
a ku ri timhaka ta ku huwa swinene mata loko nkha ni huwa jiwani ni huwini laha loko hi tshamile vhele ka majosi hi ri na majita hi tsakile vhele a na ku na leswa swa swi swa ku ku va na leswa girlfriend na boyfriend matwisinyana i minkarhi leya khale liya wa za ndzi fika ni hlangana na munhu un'wanyana wa hala ka ka nthoxi munhu loyi a vhela ku ri vanhu lava hina a hi hlekahleka na vona ende laha xitandini mi kuma ku ta ku vhele a ku ri na munhu loyi a vekiwini kwala ndzeni ka muti ma twisisa laha loko hi kha hi tikuma hi kha hi hungasa hungasa na vanhu lavayani vanhu lava va fike va humelela juwani loko va humelele ve hi va hlamusela timhaka ta ku exi vo mhani a swi nge endli ku hi tikuma hi famba hi ya kaya hala ka hina hi timhaka ta ku leni ku na munhu la nga kona vanhu lava ve vhele va fika va fositela a va swi kotanga swo fana na sweswo hikuva vavasati ma swi tiva ku vavasati va vanhu va njhani munhu luya loko a fika layani. Johane lexi xi nga ni borhanyana. Ivi a ni landzelela a fika kaya. Loko a fika kaya mi kuma u ta ku yini? Sweswo swa surprise vutomi bya mina a swi ndhaku ni kuma munhu kwala kusuhi ku fikeni. Loko ni ku yima kwala handle a nga la ta yima vhele ni vuye ni nghena kaya. Loko ni nghena la kaya layani ku ve na problem leyi yi nga gcina yi ti yi fikele na le xiphoriseni swinene. Hi ku loko hi kha hi ho vulavula mina na yena a hi vanga na ku twanana. Ende timhaka to u kama un'wani u ti kuma i i fayeriwa muti hi munhu un'wanyani. a tlhela na yena swi nga last swa borha ma swi vona yeah. ende mpela muti kama luwani wu vuye wu fayeka na munhu waluya na yena la nga faya muti a nga ha zangi hi va swin'we i mhaka yini ku vuye na ku va na ku holovanyana laha ku nga vuya ku va na ku va hi tsandzeka ku tikuma hi twanana hmm. loko ni vulavula na yena layani ku i teke something la nga fika a yi teka kwala ndzeka yindlu a ni faya hi yona ma swi vona loko a ni faya hi yona vhele ku a ha ri na oh, loko mi kha mi kha mi ringeta ku vulavurisana ya loko kha hi ringeta ku vulavurisana na yena a ku va nga na ku twanana mm. ivi a teka something leyi a nga tikuma a ni faya hi yona mm. in bay xi xin'wanyana ma swo leswi leswi a swi va ku swi ri laha ndzeka yindlu leswi a swo ndle nga ku swi swi mpfundlhaninyana leswiya va faneke va swi chelachela mali loko va swi hundzuluxa swo fayeka ve ri tiblompoto vito ra swona ya Ni biwe hi xixiya a vhela ni faya hi xona. Loko ni langutisa vhele leswi a ni nga a ni nga ni bisa swona ni kuma ingaku ni huma ngati yin'wanyana yo chavisa badi. Te ni jika ni langutisa ni swi vona ku ri a ni xi twela mhani. Ha futhi ni xi twelini jiwani la nge ni swi te ni huma nyana muhloti-nyana ni ngo humesa muhloti hikuva nga ni twa ku vava ku va ni kha ni xi twela ku xi va na mihleketa njhani yo endla swi swa swoniwani ka mina ka mina ma twisisa ne. Na twisisa leswi Eyi.
a ba mina. Eish. Ya. Phela mi vava ngopfu ma swi twisisa. Mara loko se laya kahle kahle ni. ku swi va hi ndlela leyi jiwame mm. ni tsandzeke ku tikhoma mm. ni te ni tlaku ni te ni n'wi xavelela ni bula na yena loko ni n'wi xavelela ni valula na yena ni ka ni ku wa swi vona ni vavisini a ku mpama eish a ni swi vona kuta kuti se nga ku se swa yesa matwisa a ni zangi ni n'wi tlhandleka voko mm. lo tlaka kahle ka ku no huwa vhele lo tshama kwala ndzika yindlu no fika no pulaka grindara ma twisisa loko ni pulaka grindara liyani loko ni tshunela a twe no no no la ta tlanga nyana a swi vona yise lexi xi serious xi kwate badi ma tiva laha ni nga ti kuma ni fika ni n'wi ba yona a kha a jampa fasitireni laha ni nga kuma na makhetenisi ma thyakeni ngati se leswi a swi nga tumbeteki leswiya ni te ni ba ntsema kwalaha ka bandi kwalaha leswi a mbarise swona vhele na mutoriyani mi kuma ta ku ni tsemini hi grandara loko ni ku ra vumbirhi mi kuma ka xi wele hala handle lahaya mavisa ende kuma ta ku yini hala a se a ka ha yeki mhaka yini hi mhaka u ta kuma swi vona vhele u ta ku n'wansati xa vumbirhi loko xi wela hala handle halayani xi zame ku tsutsumanyana hi ku vhela ku hume nyama yo basa nyana yi kha yi haxahaxa nyana na swiyinani se swi ma swi vona e se munhu loyi ve a tsutsuma loko a tsutsumisa sweswi a ndzani n'wi caca wa yi endla ku a mova laha kaya ni kota ku sala kahle ni kota ku vona ku ta ku ni endlisa ku yini ni yi solva njhani hi ku na madam na vona va kwate ngopfu ma swi vona Hmm. na leswiyani loko va swi vonisa leswiya va kwate badi lela ro ku va ni fayiweni na vona va lave ku tikuma va lwa ende ma swi vona ku tikuma munhu a vuya na munhu a nte ka muti mi ku tshamiwe kahle a fike se i yalela ku fika ku tlotla vanhu ee eh. se leswiyani vone swi ni borha ngopfu leswiyani okay se munhu luyani i vuya a tikuma a famba vhele a fikelela kwala nga vuya a fikelela kona ku va na timhaka ta ta ta xiphorisa vhele va ka va ka evhana ku vo pfula gigsi ehehehehe maphorisa ma yimayima ma yimayima swinene ma yimayima ya mi te loko ma kha ma yimayima layani ku ve na ku ve na jeyiteyiti eh. mi te vhele ku va na jeyiteyiti va ni foyinerini loko va ni foyinela va ku um he the game um na case ya wena haleni case leyiwani yi nga pfuriwa vanhu va hala ka nthuxa lawa eh. ni ku case ya yini vhele va ni hlamusetaka va ku case leyiwani kahlekahle exi yi lava i yi tekela nguva nhlokweni a hi ku kombela ku i ta ya ma ta ni tshama ni hleketa jele ni hleketa mhani luyani ku ta ku swilo swona faneke swi nga fikangi layani loko a nga ri yena a nga endla leswi a nga swi endla eh. ku ri ni hleketa swo tala ngopfu jiwani ni hleketa swo tala ngopfu laha ni nga vuya ni tsandzeka ku tikhoma na mina ni ku wayi mani wa ya pfula case munhu lowani leyi ni zibeta ni tlhelela kona ya a ha te ni tlhe ni tlhelela halaya ni fika ni kuma xin'wanyana xa chomi ya kona ku kasi waye kahle ni muchani na moya ku ve na mi te swin'we le kaya muchani na moya ku mi endla so a ni mi byelanga ku mi nga yi na ni na a chomi ya kona yi ni hlamula swin'wana ku a hleketa why loko ndla leswi ya ka chomi ya mina u hlamusela yini leri yima na maseve wa kona na maseve wa kona se mina hi enga leya yo ni khomisiwile swa fana ni le ka chomi ya kona no chela ma twisisa ni jika ni tlhelo Laya ni loko ni jika ni tlhela ni te loko ni tshamile hi swin'wanyana swo ma thuwani laya kahle ni languti ku ku va na munhu a lo ndzindza kumbe njhani ni kha ni huma ngopfu ku hala ku hungaseni ku hala wani a ndzi chela swinene ya ni kha ni huma ku hala ku hungaseni ni te loko ni fika laha kaya jiwani laha swi nga ni hlamarisa ngopfu na ha tshamini vhele nkama lowu ni nga ku bulabuleni ende vhele swo tala se a ni swi lunghisalunghisile ku a ni swi tivi swo biwa ni khomiwa ya. loko na a mi ri ready a ni ri ready ende a ni tiyimiserile Eh. mara va hisa lava va yanile tanihiloko va tiva ku mhaka to ku biwa n'wansati ende sweswi nga endleka swi endleka n'wansati ende ku tlhe ku va na leswi swi nga tlhe swi endleka futhi endzhaku ka sweswe se milandzu ya kona yi va yi va- yi milandzu yimbirhi ende ku ri vanhu van'we hi swilo leswi nga dlinga swi endla ku ta ku va na problem yin'wana yikulu okay hikuva vete loko va fika layani joani va fike va pfula rivanti ra mina a ku va ku na permission rivanti ni khiyini xo sungula yeah va fika va phusha va kuma nga ri pfuleki a ni tivi va tlhome yini layana e va ba rivanti leri ri pfuleka ku ze na sweswiwa loko ni tshamile ni tshama ni kha ni hleketa timhaka ta ku laha ndzeni ka yindlu layani ni fanekele ni la timisi to laha ka rivanti leri ni faka batla yin'wanyana ma vo batla liya munhu a nga koti ku pfula munhu munhu loko a ri handle a nga koti ku pfula hikuva a ni vhele hina hi vanhu vo tshama hi kha hi makamakele ra swilo na ku va hi ku va na swilo leswi hi swi endlaka mara kama lowa ni ngo makeleriwa swilo a no swi endla ma twisisa mara lexi nga vuya xi endleka layani Ni twe mbilu ya mina yi vava ngopfu loko va nghena dewula leswi va nga nghenisa xiswona ende loko va fika layani a va la ta mayindla ku i tlele i na mani swi endlisa ku yini Yeah. vo fika se va sungula va ta tikuma se va ni vhungavhunga layani Yeah. mi nga rivali phela jin'wani ku ri mphorisa phorisa hi vumina leswi ni nga kula ni kha ni tibyela swona phorisa i munhu ku fana na mina loko a ta hi nyimpi na mina na lwa ma twisisa Mm, a swi kona leswo swa ku i wa nawu a swi kona leswi swo wa nawu i te hi ndlela yin'wana yo ka yi nga ri kahle laha swi- ku nga vuya ku va na timhaka ta ku va na fight yin'wanyana ndzeni ka yindlu kasi ni lwa na vanhu lava ni lwa na vanhu lava va va nga nghena ni ka yindlu va ri sikisi kasi handle kasi ku na tivhene tin'wana to tala badi mm. matante loko ni ba swi hisa leswiyani laha ndzeni ka yindlu leswa mahata vhele hi ku na yi ta jele ku njhani e eh, mata loko eh, a swi hambananga na ku va mi komba ndzeni ka yi dziva ku nghena laha henhloko lahaya ku na tingwenya i huma na xiya so ma twisisa ni te ni yi lwa lahaya loko ni lwa too much na vahisa lavayani swi fikelela laha Ninga kuma chance vele loko hatlile kwala hansi hikuva simple vele me hu mina a ni bi munhu xota ngaho loko munhu ba ni n'wi bi xota ngaho kwini ni nga n'wi komba xikosi ni tsutsuma swa serious ma twisa se laya lexi ni ngo ve swa endleka ni ti loko ni ku ni koka xoto layani ni ba va hisa lavayani vhele va hisa lava ni va na peni swinene handle ka yindlu ene ni va ba ndle ka yindlu kasi lava nga le handle wa swi twa ku ndle ka yindlu ti le ku vuyeni va yimele ku ta ku yini ku humiwa okay before kwalani ne se Emihleketweni ya n'wina a swi ti ku, E kambe vaYiza lava va va nga va khomi ti tinciza? Oh, nciza a nciza ya nawu a ni chavi. Mihleketo a yi ya ta swinene. Mara nciza ya nawu ne, munhu wa swi ta munhu na loko wo ku ba hi nciza leyi ya nawu liyani ku hi ntiyiso na ntirho wa hela ma twisisa. And xo sungula a hina va va maphorisa ma swi ta ku ta ku hina vanhu van'wanyana a hi va vanhu njhe mm. va swi tiva na vona ku a hi va vanhu njhe loko a teka action le a va ku ya hi teka hina hi se loko hi fika lomu matikhoto lomuyani hi va fakela ti-advocate ti va byela straight ti va landzelerisa milawu ku vona va kha va tiva milawu na ntirho wa hela and no ni hakelanga ni hakela swinene se laha ku ni zama u ta mi kombisa ku yini i lexi nga endlaka ku tikuma ku lwiwa phorisa a hi nawu wa rona ku tikuma ri fika ri lwa loko ri tela munhu timhaka to ku fa ku vulavuriwa phorisa a hi nawu wa rona ku loko fika ri nghena ndzeni ka yindlu fika ri raha ri nghena a swi ndlisiwi swona ka gongondziwa a hlamuriwa kota ku nghena leswi swo va ta fika va menyula ri vanhu va nghena ndzeni a hi swi swa vona leswi a swi le nawini leswiya loko va ze va endla sweswo i ri ndzeni ka yindlu va endla sweswo a wu kona va va kha va lwa na wena ma twisane se lava va swi ndlisa sweswo vhele e ni lwe ku tlula na mpimo laha ni loko ni kha ni lwa na vanhu lavayani ni nga vuya ni tikuma ni huma ma twisisa ni loko ni huma laha rivantini lahaya mi ni munhu un'wanyana u rhandza ku mbala tindlavu Yeah. ma twisisa ni munhu u rhandza ku mbala mbala ngo tindlavu ngopfu la mavokweni mara but ni rhandza ngo ku tirhisa left ma twisisa mara Okay. ni ba hi mavoko hikwavo Okay. Eya. Ku ringana. ku ringana futhi ke naku na ku inana ni te loko ni huma layani ni kuma ku ta ku exi ni yimile ku nandziha ngopfu laha handle layani hi maphorisa hi maphorisa swi yisa leswi ya hanguti ku twisisa kahle kahle ma ta eyi loko no mi byele leswi ni nga fambisa yi swona kahle kahle eyi na leswi va swa ni vava hi ku ni tsandzeki ku vula va nga handle e the game yi eh.
khomeni nyana kwalani hi nghena ka short break a kha ha vuya ku nga ri khale mi ta yisa emahlweni muyingiseri hi kombela mi subscribe ka channel ya hina channel ya hina yi kota ku kula lava hi nga na vona i the game

Mavheta tombstones lava va xavisa ti-tombstones ta muxaka wa tona ti ri toxe ti-tombstones ti nga wa hinkwato emasirheni kambe leta ka magoda ti sala ti lo tsetserere machipelo ya ti-tombstones ta vona ya ni hlamarisile u nga va kuma eka nomboro ya 073 991 1247 na 081 411 1187 va kumeka egiyani eka dzingidzingi estand number 326 nakona va fikelela tindhawu hinkwato magoda tombstones give your loved one a dignified tombstone ahe i nhlahla poleni sithole mukhegulu wa n'wina wa ka tiktok mi langutele chaneli ya g1 solimakamu eka ntokoto studios

hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi le ka G1 Solly Makamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ri na the game va kha va hi hlamusela ta gondzo ra vona ra vutomi bya le jele the game mi ri loko mi huma mi kuma ku mi yimeriwini ehandle loko ni huma layani ni kuma ku ni yimeriwini G1 loko ni kuma ku ni yimeriwini layani the way leswi xiyimo a xi ri xiswona a ku nga ri xiyimo lexi na mina vhele a ni xi hleketini loko ni huma handle mara the way leswi ni nga humerisa swona ni te loko ni ku goza a handle lahaya ni va yisa lava ni va siye va tlele lava a va tlele lahaya Yeah. andlwini a hansi ma twisane lava va nghenileni ya n'wansati na ye loko xi humela handle a ndzhangi ni twa na sawundi nga n'wi lo fika ma xikhoma xi pfala nomo ma twisisanyana vhela Yeah. ndzhangi ni twa na sawundi hikuva xichuhwini xo xi nga rhanga xi huma loko nyimpi yi ri busy laha Eh. but wes la ke vela ximbalenyana magown ma vona okay loko a humela laha handle laha munhu luyani ku i vumbiwe njhani ndza ku swa ku mi mi mi tiyisisa mhaka gown yi na nkoka ya Yeah. a mbale gown munhu luya mata ka loko a humela laha handle layana a swi tivi u vunghhavunghiwe xinjhani hikuva a ndza nge ni twa ku cema wayi a ndza ni swi twini ku handle ku na vanhu ma twisisa ya ku ri swi ndlise ku ya ni swi tivi ni te loko ni ku ni humela handle loko no xitepa handle ni kuma ku na munhu loyi a nga khoma i paper spray laha a nga tikuma a fika ni ba matihlo ni nga ha twisisi ni nga ha koti ku tikuma ni vona ku ta ku endleka yini kumbe swi endlisa ku yini laha ni nga tikuma se ni hlangana ni hlangana ni ku tlula mpimo jiwani laha nampundzu ni nga swi twisisa ku ri tlangini ni fambe moyeni a na ha voni nchumu ma swi twa na ha voni nchumu enda ni swi kota ku lwa nyimpi lexi nyamini yi kwatisa ngopfu ma twisisa mata ni swilo leswi phayini leyi ni nga yi twa ni koti ku twisa ku ta ku dideng liyani i viriviri kumbe i yini Hi mhaka- Ematihlweni. ematihlweni a ni nga koti ku vona total loko va va heta leswi ni tiva ku ni fambise swona i ku va ni se ni kha ni swi twa ku ni le ku fuweni ni tibyele ku se ni fanekele ni defenda ku va ni nga ti kumi ni wahini hi minomo ni suka matino ma twisane ya loko laha ni rahiwa ni fositele ku tikuma ni jika ku ta ku ni nga we xikandza eka silaha na ku na wela kona na wela henhla ka byitinanyana byin'wana a ni tiva hi sala va hamba ku lo ni veka na switina like one laha jaratini switina leswi a swi ri tlhelo ka darata ma twisisa mi a mi tivi ku ri na switina a mi tivi ku ri na switina laha ndyangu ya ma ta switina swilo leswiyani ma ta devuri swi nga ni vavisisa xiswona ni leswi ni vavise hi ndlela yin'wanyana ende mata lexi va ku kha xi hi dlayisa ngopfu hina van'wanyana hina ka majosi kahlekahle hi tshama a tlhelo ka patu ma twisisa ni ende eh. kama lowu leswi swiwa phexitori lexi ni byelaka xona swa ku buku a rama swi nga se ze swi sungula ma twisisa nkarhi malowani ende xi dumile wu karhata xi hisa eka ni karhata wa vavanuna leswi swa vavasati leswiyani lexi luya a swo nghenelela hi mhaka ya lowa ka ntshunxi ku ze ni kwate ngopfu na loko a tikuma a fika swi endla hi ndlela leyani ku ri o hleketa njhani swo ndlisa ku ni yini nga ni karhata so ka ni karhata swa mona o mato jiwani swi ni kwatise ngopfu swo fana sweswi ni tivutise swo tala ngopfu ku ri munhu loyi wa kahle o ni teka njhani ya ma twisisa se layani ma ta ku ni vuye ni tikuma vhele loko se ni wele kwala hansi kwalayani Vaisraele lavaya ni ku vele se ni nga ri na matimba na ku vona a ni nga ha koti ku vona and a ni mbale vest ni munhu u rhandza ku mbala ti-vest vhele loko se ni ri kwalaha ndlwini ma twisisa laha ni nga tikuma ni bohi hi tichokara ende plus loko kha u vona mathathu lama nga tata miri wa mina mm. swihisa leswi a va swi rhambini leswi a swin'wanyana leswi humaka a ku na swita swin'wanyana swi nga va swi huma lostray mm. hikuva vanhu lava va nga ni tela laya kahle kahle ni na badi ro tshama kha ni tela ngopfu ni tela ngopfu sikhusese magoro i vaterifani na giyani yeah i vafana lavo ke lava nga ni twi ku lavona kahle kahle loko vo za va va va tini va ta va va ta va ri mix Yeah. kama n'wanyana mi kuma va ta na timbyana ende loko va ta ma ngu ti twisisa ku loko va rhambana kumbe va fonelana va va byelane yini hikuva loko va fika a simpulu minkarhi yo tala ku nilwa Yeah. ma twisane minkarhi leyi mi vulavaka yona vhele A ku ri timhaka ta ku vhele ni lwa hi mhaka yini a ha ri ka age liyani jele a yi vava swinene ya ma ha ri na matimba lama ya mi te ni te ni fika ni khomiwa loko ni khomiwa vhele ni kwalayani va ni va ni ba hi ti-scuffed loko ni te loko ni famba ni ya tikuma vhele ni ri laneni ni lo phaphama loko ni phaphama ni kha ni chelacheriwa hi mati no vona ni nga ze ni vona straight ya. ni kha ni chelacheriwa hi mati loko ni wini wa se na swi vona mara but ni mameko ni vona swo tshuka ma twisisanyana hi mhaka yini hi mhaka ya xipireyi lexiya xipireyi lexiya xa vava xipireyi kani okay a vhele kwalaya loko ni fika kwalaya ni volo number va ku ni ya tiseleni heish mativa a ndzi ka vhene mata before ni yi fika leni ni kuma ku ta ku ku na chomi ya mina mm. va ngo i hipi maluleke mm. chomi oh a ndzi ku chomi chomi a ndzi mhaka ta ku a phela hi munghana eish vanhu lavayani leswi va nga hlamusa xiswona va ri va be hinkwenu ri two leswi nga ni hlamarisa swi ni hlamarise ngopfu mha ni tivi ku ri ta ku ko i badi ra njhani ku munhu loko a endla xilo va ku na un'wanyana exindlini ma twisisa ni hi ku ntiyiso wu kahle ni mhaka to yini mhaka liyani a yi endli hi mina hi ku na swilo leswi a swi endleka a ku ri swilo leswi a swi kha swi la ta tikuma swi swi onhela mina a kaya ma twisane mm. ende vanhu lava loko va ta vhela vo va ri two a ku ri girlfriend ya chomi ya mina na na lowa wa mina eh. ma swi vona mara a nga twananangi mhaka yo ta fika le kaya loko ze ka tikuma ku endleka sweswo okay sifine se hi vulavuleni loko se ti fika leni leni loko ti fikini ni vuye ni fika ni va va fike va va ni hlamula Yeah. va ndzi va ni charger ni va bye straight ni ku a mina swo swo charger charger swo nga thyaka thyakisa tintiho ni nge vi na nkarhi wa wona lowo ni kombele ku ve ni fimi ti byi ku mi khomi mina swo tala hi ta swi vona vona hi ta swi vona nampundzu Yeah. mi ni kumbe ni wisile na la ta wisa nkarhi wa mina wo ni wisa lowani ku a ni swi tivi loko no tshama la zerixa na tlela yini na nhlekani ma twa sweswo mi byela maphorisa mi byela maphorisa sweswo okay and then phela is fine vanhu lava va ve va ni teka va ni yisa tiseleni kasi ku va ni va hlamula sweswo va ni yisa ka xisa xin'wanyana exi ma ta xisa lexiyani hmm. xisa lexi ni valolaka hi xona joan loko xi ri ni teka sele xi tshama xi be xitofi xi ku kepisi yin'wanyana ya nike xi ku veste a ah, ma ta xi khome nyama yin'wanyana a ma ni na nchumu leswiwa hi joan xi khome nyama ni vulavula ku laha a tivi makatla ma xona na lomuwani ka xona ku ta ku ni ku nga va ni ku ni nga swi veka xi njhani Mm. ta chavisa xisa lexi ajiwani i nyankatlambi i i heavyweight tivi ka xi ka inani ni le ka inani ku ni nga xi kombisi hi yini Mm. le ka rosling xi tele xisa xi vona loko xo xa nyama yin'wana yikulu ngopfu lomu Mm. laya ni katekalayiza ngi fika xi lwa na mina ni xi to fika xi ndla sweswo swo swo tlangisa tlangisa lomuwani ma twisisa nyana leswo tlula tlulisa tinama na swi kota na mina ku va ku a ni khipangi mirini se a ni ta ti tlanga tlangisa nyana Yeah.
xi se lexa loko xi ndla leswo swo tlangisa tlangisa vhele xi kha xi tlangisa tlangisa tinyama la a ma ta ni xithayima xi se lexiwani a mara leswi vona u ta ku game ne na loko no la tikuma ni tlanga ni mm. a straight ti ku ku hava u ta ku na nga tlanga game ku kumba hi ndlela nini yeah a dan phata le di ma twisisa mara ni ndle nkani u vele ku n'wanuna i n'wanuna yeah da mani loyi ta ni vitana loko ni vitana la yana ni byela mhaka to mfo tshunela kusuhi ni ya no ku laveka yini lava ku zamani yana ku ta kumbe teka mpahla ya n'wina nyana mi yi veka nyana le sayitini le ma twisisa mm. oh vele ko la yana loko va la kha va lava ku endla sweswo hi tekateka univhele leswa swimpahlampohla swa hina hi swi veka heyi mati wa mpahla yi sechiwa yi sechiwa na laha mavona ku taniwa laha Yeah. ka sechiwa lahawani ku a ku na Ka fole bandi leri ra ku Ma twisisa ni- rhumbulela. eh ku ri a ku na fole nyana ma twisisa a ku na na laha ka timotlolo lomuwana ma ta ma ka ku sechiwa hi ndlela yin'wanyana hi jiwani the way swo sechiwa swa swona mi nge swi twisisi na n'wina ya ma ta va secha va secha va secha a ni vhele na van'wanyana ho sungula ku nghena ndhawu yeleyo A mi se twisisana a swi ku twisisa humelela nchumu yini. ku ndliwa yini ni vona swiburukwana leswi khomiwini leswin'wana swisutini swa jikisiwa swa sechiwa a ndzi twisisa be ku ndleka yini ma twisisa ya mo fika no fika ma ta laki vhele mi kuma ku ri a ni lo ti tekela nyana swifolaninyana swin'wana nyana hi ku draw a ni yi zanga ka mali wani Okay. ni tekanyana ya xifola xa kona ni ku kwala i a jokini ma twisisa ne Yeah. ku ri tsena ni- ni ku- ni ni- ni swi chafa swi leswi loko ndzi ni tikuma swi yinana ku laha a va ni sechanga ni va ni nghenisa movheni ma twisisa ni ri ra yi wona tani hoxiwa vheneni ka molowa Okay. why Ndzi- loko ni pfuka ni teke buruku la ni mbali na madyambu a yi na fola Eh. namba ni teka fola era ni ri ni ri chafa tiyisa leti ri tele ku ka tisecha secha ka tisecha secha layani a swi twisisa nchumu ti byi ti wa fo na bya mawuto mi nga huma handle mara mi tsindze ku twana nchumu na matalani mi na problem ngopfu ti vutsa ta ku ni ta ni khome yini mara e the game yi khomeni kwalani hi fikisa sweswo ama ama kumukana konoko wa hina wa madyambu ya siku ra namuntlha hi kombela mi subscribe the game va ta tlhela va vuya va ta mi yisela xitori xa vona amahlweni

ahee i nhlahla pollen sithole mukhegulu wa n'wina wa ka tiktok mi langutele chaneli ya g one soli makamu eka ntokoto studios stay tuned